Helo, siwmai de, croeso ato ni. Mae'n amser nawr flwyddyn eto, cymal cyffro gore'r flwyddyn. Yn ni yn y Ffindir, pobl, rali'r Ffindir wedi dechrau. Yn ymuno da fi fan hyn i uh, siarad am yr holl beth yw'r doi gŵr doeth. Drychwch arnyn nhw. Howard Davies a Darren Garrett. Bore da, pawb. Sut chi, boys? Good, ie. Yeah. Iawn, diolch. Ie, yeah. dau pencampwr rali Pryden. So pwy sy ore bois? O fo di ore yndi? Diolch Howard. Mae di edyn, mae di, mae di ennill dau gwaith. Ti di ennill. A ti yw'r pencampwr presennol hefyd? Ia. Yeah. Dyda Matt yeah. Edwards wrth gwrs. Ie, yeah, achos bo, oes, oedd na ddim byd blwyddyn dwytha neu gwaith. Da iawn. Reit efais, rali'r ffindir. Cyn oh. dechrau, mm. hon yw'r un yn y fe. O, boi, o, boi, o, boi. Pam felly? Beth oh. sy, be sy mor arbennig? Sawl gwaith ti di wneud y ffindir, Darren? Dwi di wneud ti, uh, dwy waith dwi di wneud ti. Mm. A mae Howard wedi gwneud ti faint weithiau? Dwy waith, ie. Yeah. O. A... Dwi wedi gwneud i ti 50 o weithiau. Ond beth mewn car? Ond ti wedi bod ar y ffyrdd, nego. Ti'n bod yn y car. Ti'n bod wedi teimlo'r teimlo bounce a'r bumps a'r jumps a'r landings. A y landings wyt ti'n meddwl am, o, ti'n gwybod am, ti'n gwybod, lle wyt ti'n jympio, da chi'n meddwl bod chi'n mynd i jympio, y speed a, mae rai fi ddaid, um, mae blwyddyn yma di dychryn fi, just watch it nhw. Mm. Mam bach maen nhw'n mynd. Ond 2016, dwi'n credu, oedd y rali cyflyma. Ie. Yeah. Uh, 126 cilometr yr awr ar gyfer Tale, dwi'n credu Chris yeah, Meek nath gosod yeah. y record yna fe. A nhw'n just tu ôl hwnna lenni yn y hybrids, Yndi. achos bod nhw'n drwmach. Ond o fe na beth sy'n neud hon yn arbennig, yr, yr oh. neidiau yma'r Mae mor, fatha, um, ar yr icky speeds da ni'n cael wneud, mm. mae'n ma job gwybod faint o bell nid y car fynd, lle da chi'n landio, ond mae jyst pob dim amdan yr rali yma. Oh,

Fel un hawed. Allwch chi wneud e ar hwnna 'fyd. Felly fynna fyddwn ni am y cymal cyffro, nid fan hyn. Reit. Gawn ni catch up fach o beth sydd wedi digwydd yn barod de. Na i weithio chi nawr cyn dachre. Oet Tanak sy'n arwen yn y Hyundai. Um, Mae e wedi bod yn hedfan o'r cychwyn cyntaf. Mae 'di arwen y rali i gyd yndi? Dim wedi colli'r lead na iddo? Wel oedd e ddim yn arwen rali yr un cyntaf, yn y Mickey Mouse Stage 'na rownd y parc oedd yr un gyntaf 'na fe. O'r ail cymal 'mlan fe sy 'di bod yn arwen a 'ma ni, Tanak ar y blaen, deg eiliad o mantes dros Kalle Rovanperä, wedyn Esapekka Lappi, mae Elfyn yn y bedwerydd safle, Munud a hanner ar ei ôl i mewn gwirionedd, ond rali cadarn gyda ni mlaen ato fe, Thierry'n pumed, wedyn Katsuta a Greensmith a Lu Bei yn gorffen o'r wyth ucha, ond Tänak! Ie, ma' 'na ma' 'na pedwar poeth yndoes? Ma'r top pedwar 'na, nhw sy' 'di bod yn yy pwsio. Yy ro- yy pryd oedd o, erbyn dydd Sadwrn, nos Sadwrn Odd o'n thirty two seconds rhwng y pedwar cynta. Ma' hwnna'n rwbeth rili sbesial. Ydi. Ond tan ac 'i hun, ia. Mae e jyst wedi bod yn gyrru'r handles off y car 'na yndyw e? Yndi yndi. A a enwedig i feddwl dyw'r car 'na ddim yn grêt Darren, ma' nw 'di ga'l pob fath o probleme 'dyg e ac i neud be' mae e'n neud yn y car 'na yn y Ffindir mae jyst yn neud e hyd yn o'd yn fwy anhygol. Yndi yym wel o chos bod o'n dod o Estonia dwi'm yn wedi hen arfar dreifio ar yr teip yma o lonydd. A na ma' 'di js neud job dda efo be' sgynno fo fel car. Yym a ddedodd Howard o'r cychwyn un i un mae o wedi Mae yym mae 'di ca'l y car i siwtio fo a dyna s- be' sy'n od efo yy t- Thierry Neuville. Fastest ar yr un cynta ond wedyn pell nôl o'r yym top four wedyn yym falle bod y car yn gweithio i Tänak t'bo'? Hmm. 'i steil o gyrru. Hmm. Ond nath e cyfadde ar dydd Gwener, o'i tynnu yw, bod um, bod e'n really nervous yn y car, bod y car yn nervous, a bod e'n anghyffyrddus yn y car. Oedd ddim quite yn siŵr beth oedd e'n mynd i wneud. Um, a oedd pob cornel, oedd e ddim yn gwybod os, tyma, mae'r pen ôl y car na'n snatcho mas yn rhwydd iawn. Wel, welon ni hwnna ar y diwrnod cyntaf, ynddo? Y car uh, Hyundai snatcho mas. Do, ddewn ni'n ôl at hwnna nawr. Reit, ewn ni mlaen i'r uh, gyrwyr sydd yn yr ail safle wedyn. Sori, trydydd safle, ewn ni mlaen i'r Elfyn. Um, Rali cadarn i Elfyn, ond oedd e hefyd ddim cwait yn apus gyda'r Toyota yna o'r cychwyn, oedd e? Ne, ddim cwait, ddim wnaeth am clicio yn eddo. A yn anffodus, collodd o rhyw 40 seconds ddoe, pnawn ddoe, yym efo ryw bath o suspension problem so mae 'di colli allan a 'di o'm yn mynd i ennill y rali ŵan ar speed neu yrru yym bechod oedd o'n p- pretty close neithiwr yndoedd ond yym stage ola cyn ola ie torrodd rwbeth ag o'dd o gofo neud elfyn fix eto ie ac yym bechod rili. Ie, oedd e yn y trydydd safle ar diwedd dydd Gwener, um, ond fel ti'n gweud, dechreuodd Esopeka Lapi dod nôl ato fe wedyn, a mater o amser oedd hi, a dwi'n credu mae lluniau dyn ni hefyd o Elfyn wedyn yn trwsio'r car ddo, fel nes di sôn. Oedd um, y cymal ola ond un ddo, glaniad caled neu bwrodd e rhywbeth a torrodd e'r suspension ar yr olwyn ôl. Dyma fo Elfyn wan yn trwsio Ond... car a mae'n mae gwd a mae'n mae dde am wneud pethau yma yndi. Mae'n gwybod sut mae car yn gweithio, gwybod beth sy'n mynd i um, sut i trwsio pethau. Ond drycha fan hyn nawr, mae'r car yn dod off y jack fan hyn, maen nhw'n lwcus iawn, welwn ni fe mewn munud, ond ti'n meddwl beth yw hwnna? Apprenticeship gyda Gwyndaf Evans Motors. Ie, yeah, ie. Yeah. qualified mechanic yndyw e? Mae'n y gorau ar y maes, so mae fe'n treial trwsio. A wrth gwrs, mae rhaid dy fe gorffen y dydd er mwyn aros yn y rali. Mae fe'n dod. O, o, o, o! Mae nhw wastad yn gosod... Iechyd a diogelwch fanna, boys, come on. Ond on, on, on wedi rhoi olwyn o dan, so ddim yn llawr, na ddo. Na ddo, ond ie, yeah, war y teg, yn neud yn wirthiol i trwsio'r car, wedi mynd trwy'r cymal ola un, a cyfadde ar diwedd y cymal na, uh, bod e falle wedi gallu mynd yn gynt. Achos oedd y ffix mor dda, bydde fe, ond collodd e amser. Ond mae safle fe yn bedwerydd yn saff. Mm. Di. Mae bwlch mawr tu ôl, mae bwlch mawr tu flan. Um, ond mae stori Edi. arall i ddod fyna. Ydy'r safle. Mae o'n 40... 40.3. 40.3 uh, o flaen New Vale a 29.6. So fysa fo yn pedwerydd heb y problemau dda ddoe, ond mae 29.6 rwan ar ôl lapu. Mae gen lapu problem. Mwyn ni sôn am hwnna yeah. later on. So, ydy o'n bosib i dod ar y podium? Gawn ni weld nawr. Gawn ni weld. Ydy Lapi yn mynd i cyrraedd y, y, y cymal cyffro? Mae Lapi mynd i, ydy. Ydy? Mae Lapi'n oce, okay, dwi'n meddwl. Um, ond ydy yn mynd i cwpla'r cymal cyffro? Ie, wel, ydy yn mynd i cychwyn, ydy'r cwestiwn de. um, Gan i sôn de am Cale Rovanpera, fe oedd yn arwen, fe sy'n arwen y Bencampwriaeth, a fe oedd yn arwen y ffordd yn agor pob cymal ar dydd Gwener. Felly, um, oedd jobyn hanner dy gen wneud, sgubo'r grean rhydd. A mae wedi cael uh, moment bech fanna wan. Oedd e'n wyllt, yn dod e? Oedd, oedd, yn doedd. Ond mae wedi wneud yn wirthiol, oedd e'n cyfadde bod e'n mynd i colli amser ar, ar y di Gwener, oedd e'n gwybod bod yna'n mynd i ddigwydd. Ond rhyw ffordd mae e'n ga'l y moment 'ma mae e'n ga'l unlock a... A mae'n chwerthin. Mae jyst yn chwerthin. Mae'n chwerthin! Ond beth yw wnna ieuenctid neu jyst odi e'n... Nervous release perhaps ie? Ie falle. Dwi 'im yn gwbo. Mae e'n symud on'd yw e? Mae e'n chwerthin. A mae e gyd yn dod yn hawdd dwi'n credu falle mai hwn yw un o'r moments fan 'yn. Eto fan 'yn ie? Fan 'yn. Drycha arno fe. Wei! Clyw- clyw- clyw- y bobol. Oedd e wedi bod yn brwydro lan trwy'r dydd Sadwrn wedyn, pasodd e Elfyn, pasodd e Lapi, lan i ail, a mae fe'n cwrso Tanak nawr. A mae yna deg, ormod... deg eiliad. 11 cymal stan ni. Yeah. Uh, sorry, 11 km ar y cymal ola. Diolch yn mynd i ennill am, am speed ni. Um, ond oedd Tanak yn sôn uh, ar ôl y cymal dwetha 'ma wan bod o'n clywed rhyw sŵn wahanol yn y car ac o'dd o'n poeni am y car so be' be' hwn yn golygu ynde? Ond cyfyr di 'na Howard? Ie siŵr i fod ynde. Ie siŵr i fod. Fi'n ama. Yym. Ti fan 'na do? O do. Ie, wari'r gêm. Yym, os ych chi newydd ymuno 'da ni, jyst i adael chi wybod, dyma'r fodlediad cyn y cymal cyffro o Rali'r Ffindir. Os ych chi moyn gweld y cymal cyffro, ma' angen i chi fynd i S4C Click Mae'n digon hawdd, ewch draw 'na nawr, ninna yn barod, a mae'r cymal cyffro yn ddachre am un ar ddeg o'r gloch. Reit te, Lappy, nes ti cyffwrdd arno fe gine, fach. Yn y Toyota, nôl rali adre iddo fe, wrth gwrs, mae wedi ennill ma o'r blaen. Do, do. Um, ond dyw e ddim wedi cael rali hawdd, ydy e? Na, di. Mae'n o dda dydd Gwener, a wedyn wrth gwrs anlwc wedyn ddo, rhyw ffordd neu gilydd, mae'n dod i ben a smasio'r windscreen. So, dwi'n credu beth sy'n digwydd yw mae'r car yn sgubo carreg lan oddi ar y ffordd, a wedyn mae'n bwnsio off coeden dwi'n meddwl a dod nôl a bwrw'r windscreen a mae'n colli amser a hyder wedyn. Oedd e'n gyrru yn ddall ddo, mae'n debyg. Ond o ti'n disgwyl iddo fe fod cweit mor gyflym? Ie, yeah, o'n i yn disgwyl iddo fo bod yn gyflym i deud y gwir. Um, oedd o'n pes o ddim cweit yn surprise. Colli amser fanna, tam y bech. Um, Ie, yeah, achos rhywbeth i profi yn does. Diolch yn naid y pan campwraeth i gyd, neu reiso, ger i mynd flat out a, a, a haeddi'r set. Ie. Da. Mm. Felly, uh, gewn ni weld yr uh, y windscreen yn torri nawr. Mae um, ma hwn jyst yn anhygol. Y ffordd mae'r carreg mae'n cael ei codi lan. So, os drychwch chi fan hyn... O fan hyn, na. O, ie, na, heddiw, yn hwn yw'r rôl. Ie. Mae hwnna, drycha arno fe. So, bore ma oedd hwn. Y cymal ola un. A mae un cymal dy gei fynd. O, di e mynd i dod i bennau. Wel, mae wedi colli lot o dŵr. oedd y car, um, o'n nhw ar ochr y ffordd yn rhoi dŵr yn y car, mae'r windscreen lawr, ond dyn nhw yn gallu trwsio windscreen yn y parc ffyrme, mae wedi colli yr aero, mae hwnna'n mynd i, mynd i costio rhyw fath o amser iddo fo, ond bo, mae gen fo bydd 29 seconds um, o elfyn, so di o'n mynd i colli hwnna os di o'n gallu cyrraedd y cymal. Ie. Yeah. Maen nhw'n cario'r fel yr uh, pwti plastig weld fe fyna, maen nhw'n galw ei treial, fel bubble gum yn yw e, Darren, treial plygo twll yn, yeah, yn yeah. y rad. Yeah. Um, ti wedi defnyddio'r stwff na o'r blaen o dim yn ei weithio? Dydw i ddim wedi gorau defnyddio hwnna, ddo. Um, Milliput, wneud yn rogellau. Yndi. O, di? um, ond dwi'n meddwl, yndi, mae'n mynd i gyrraedd cychwyn y cymal. Wneud y cwblau i'r cwestiwn. O, di Elfyn mynd i dod i ben a mynd i eibo fe a gael podiwm yn y ffindir? A bydde hwnna yn canlyniad cryf i Elfyn os dith e bennau? Faint dyn ni sôn o dan Howard? 3 eiliad y kilometr? Ie, yeah, mae... Mae, yeah, mae'n lot. Dwi'n dwi meddwl, uh, os diolch cychwyn y cymal, fydd o'n oce. Okay. Neu, o, di Toyota yn tynnu fe mas cyn iddo fe tymod, strywio'r engine, achos yeah. mae'r engines yma wedi yeah, paru lan. Di hwnna wedi cael ei paru fyny fo rali nesa? Mae'r engine... Fedi, falle, mae'r engine yma gyda Estonia. Uh, Estonia, wedi ah, bod. So yes. yeah, okay. Ond dim ond 34 sydd am y tymor i gyd, yeah. dwi'n meddwl, so sa'i quite yn siŵr os uh, fydd Toyota. Reit, awn ni mlaen i sôn am M-Sport, eh? rally i anghofio i'r boes ma fyd. Craig Bryn yn mynd yn iawn ar dydd Gwener, oedd e'n y pumed safle y gore o'r uh, Pumas, ond... Oh, A ffordd mowr yw hwnna yn off yno fe yn yn yy torri'r steering. Ar yr ail cymal ie? Ffawd cynta ie problem iddo fe a wedyn o'dd problem 'da power steering o achos hwnna wedyn. Yym ond o'dd Craig yn hedfan. Oedd e'n myn' yn rili dda. A oedd hwn yn stopio yn doedd, y hwt yna'n, oedd hi'n just cytio allan yn doedd? Oedd, a mae fe wedi cael issues gyda power steering ers hwnna hefyd. A rali cyntaf fe yn y Puma. A dwi'n credu hwn yw Bryn, ie, yeah, cofe mynd. A oedd o'n anlwcus fan hyn, doedd, just... Llinell anghywir. O! Oh. Bang! Wff! Rhyw chwe, mo chwe modfedd off y ffordd yn doedd. A ddim gwybod yn syth yn y dde. A na'r trafferth yn y ffindir, mm, oh, Darren, yeah. os wyt ti'n Cymeryd off ar y braw 'na yn y lle anghywir ar y ffordd, unwaith ti yn yr ar, Ie. Reit. sdim Na. byd i neud, Dim oes e? byd. Ti'm yn gallu troi yn yr ar nag wyt? Na, na. Slofi lawr na troi yn yr awyr. Yym, a oedd hwnna digon gwell i i Craig druan, ond rhywun sy 'di ga'l rali hyd yn o'd yn wath yw Solberg. O. Oliver Solberg hynny yw. Yym. Beth yw hwn? 300 metr mewn i'r cymal cynta yeah. un? Ie, yeah, ie. Yeah. Bang. A na twr o bethau doedd, mm. siŵr. Call tyres. Oedd o just... Ah! Doedd mynd hapus. Tri o'r i galed falle, ti bo? Ie, yeah, mae wedi cael rhediad o anlwc, a na'r peth yna fe, ti moyn performo, mae e moyn cystadlu da'r boes gorau yn y byd. Dyw'r profiad ddim da ge eto, mae t'mod, ma' trac record itha gwael 'da fe o gorffen rallies. So mae'n Lack of fe experience ynde oedd hwnna ynde? A'i dad e'n falle yn gwthio fe. Pwysio gormod. Pawb yn pwysio fo, pawb p- bobl tu ôl iddo fo'n pwysio fo hefyd, ti'n mo? Ie. Oedd o'n rhy pumped up yndoedd? Mm, 'na fe. Reit, mae'r cymal cyffro i ddod. Tanak sy'n arwen, Odi Elfyn gallu paso lapi i gael ei drod ar y podiwm? Ni ar S4C Clic, os ych chi'n gwylio ar Facebook neu YouTube, ewch draw i tudalen S4C dot Cymru slash clic a fyna fyddwn ni. Cymal Rwy Magi, y cymal cyffro yn fyw ar S4C Clic. Mae Howard, Darren a fi mynd i fod na ymen 5 munud. Ewch draw nawr. Welwn i chi na.